Dan ni'n mynd i fynd yn yn blaenau i um, greu hyperlink o sleid i sleid. Um, proses eitha syml mewn gwirionedd, ond mae'n gallu um, ychwanegu dipyn i'ch cyflwyniad chi. Felly dyma'n sleid cyntaf ni, lliwgar yma yna. A rwan dwi'n mynd i ychwanegu sleid um, plaen, yn blanc. Um, y peth gyntaf da ni angen neud rwan ydy ychwanegu siâp yym i mewn i'r cyflwyniad. I mi jyst egluro'n iawn, um, mae defnyddio hyperlink fel yma, fel dwi'n mynd i ddangos chi, yn ddefnyddiol iawn i greu cwiz um, a dod ar ryw elfen ychydig bach yn fwy, dwi'n yn gwybod, rhyngweithiol ella i'r cyflwyniad. Felly dwi'n mynd i glicio ar um, home yn yma, fel a i gael y ddewislen a wedyn shape fan hyn. Okay, so os gynnwch chi ddim o'r ddewislen fel yna, os newch chi just mynd i'r top a clicio insert a mynd lawr i fan hyn, clicio'r shape, a wedyn gwych chi ddewis eich siap. Dwi'n ddewis y sgwarun yna, yn fanna fel yna. Dyna ni, sgwar bach hyfryd yn fanna. Rwan dwi'n mynd i glicio botwm dde yna fo, a edit text. Dwi'n mynd i roed rhif un yn fanna. Um, dwi'n mynd i newid dipyn bach ar hwnna. Dwi'n mynd i wneud o um, chydig bach yn fwy. Dwi'n mynd i roed o'n 44, dwi'n mynd i newid y lliw i goch. Nawn ni newid y ffont, dyna ni. Oce. Felly, dibynnu ar faint o gwestiynau da chi isio yn eich um, quiz neu'ch gêm neu beth bynnag, um, da chi angen yr un faint o'r rhain a'r siapiau yma ar ei gyfer o. Felly, jyst i arbed amser, dwi'n mynd i glicio botwm dde copi a wedyn paste. Um, a wedyn mae'n yn safio dipyn bach o amser i mi sbario mynd drwy'r holl broses i chyfanrwydd felly yr unig beth dwi angen neud rwan ydy newid y rhifa. Um, fel arfer swn i'n rhoi chwech cwestiwn ar sleid ond neis defnyddio tri wan er mwyn dangos. Peth nesa, rwan, da ni angen sgwennu'n cwestiynau, felly dwi'n rhoi sleid newydd yna. Tro yma, dwi'n mynd i ddefnyddio um, word at, felly yr un ffordd, home a insert text, neu mynd i fama fel a, a fedrwch chi insert um, word at fel a. Felly dyma fy mocs i. Dyn, dwi'n gorfod meddwl am fy nghwestiwn. Okay, nice, cwestiwn un. Oh. yn fan yna. Fel la. Mae ddim hestio ni. A rwan, da ni angen ateb. Felly, syml iawn, mae rhoi ateb hyn. Iawn, da chi'n gweld yr egwyddor, fedrwch chi roi lluniau, beth bynnag da chi eisiau fanna. Um, bwysig bod ni roi animeiddio. Um, yr effaith animeiddio ar yr cwestiwn a'r ateb, neu fel arall fe gynnwch chi sleid efo cwestiwn a'r ateb yna'n syth. Felly be dwi'n angen neud wedyn ydy dwi angen creu um, yr un faint o sleids i fynd hefo fy y nifer o gwestiynau sydd gen i. Ond jyst i arbed amser rwan, dwi'n mynd i copio hein. Um, a jyst newid hwnna, cwestiwn dau. Felly mewn ffordd mae hynna wedi animeiddio yn barod. Um, cwestiwn tri, mater tri. Iawn, felly ydych chi'n gweld rwan gyda fi fy sleid cyntaf, teitl o ballu, fy newislen, Cwestiwn 1, cwestiwn 2 a cwestiwn 3 yn fan yna. Okay. Um, un peth um, dydw i ddim wedi sôn amdano eto, mae angen hefyd ychwanegu siap bach ychwanegol, eitha fod yn unrhyw siap. Dwi'n hoffi'r gwyneb hapus yma. Just um, arwylod y dudalen, fel yna. Okay. Just siap bach syml fel yna. Oce, a mae isio ychwanegu um, hwnna ar wylod uh, pob tudalen lle mae yna gwestiwn ac ateb. Okay, er mwyn creu y link, da ni'n clicio ar y box, clic botwm dde, da ni'n mynd lawr hyperlink fel yna, a da ni'n dewis um, be da ni isio. Um, Wnaethon ni sôn am y webpage yn flaenorol. Mae'n bosib bydd eich dewislen chi yn edrych chydig o wahanol, efallai bydd y dewis yma yn dod lawr ar yr ochr chwith a bydd yn deud insert into web page neu um, insert into document. Dyna ni angen clic ar y document a dewis yr anchor A da ni isio um, er bocs rhif 1 yma um, angori mewn ffordd i sleid rhif 3. So da ni'n clicio, um, da ni jyst yn teipio rhif 3 mewn i'r anchor yn fanna. Um, gawch chi rhai fersiynau lot symlach na hyn, a da chi'n gallu gweld, da chi'n chi, chi cael dewis y sleid o fewn y ddewislen a jyst clicio ni. Um, Da ni rwan isio sleid uh, bocs rhif 2, fynd yn gysylltiedig â hwn yn fyma cwestiwn 2, sef sleid rhif 4. Felly, yr union, yr un broses, document, angor i hwnna, rhif 4. A felly, mae bocs rhif 3 angen cael ei angori efo sleid rhif 5. Dyna ni'n clicio ar y bocs, clic, botwm dde, lawr i hyperlink, document a cyrru pump. Dyna ni, gret. Felly os dwi'n clicio'r slideshow rwan, current slide, da ni'n mynd i'r modd cyflwyno, a wedyn da ni'n mynd yn y blaenau a clicio ar y sgwaryn, rhif 2, da ni'n mynd i gwestiwn rhif 2, cwestiwn, ateb, Clicio ar y gwyneb hapus, gofyn wedyn pa gwestiwn, rhif un, da ni'n gallu mynd i gwestiwn ac ateb rhif un, clicio ar hwnna, mynd yn ôl ac yn y blaen. A mae o mor syml a hynny i greu elfen chydig bach fwy rhyngweithiol i'r cyflwyniad.